December ni sawmhnih pakua, Sanghnih sawmhnih pakhat, zing dar sawm leh a chan ve a ni a, tunah hianin sabual leh phulung sei inkarah kan tlan mek a. Thalai Kristian pawl biahleng chhip Unit 10 kum tih atanga kan lo ruahman tawh Charity Ride chu vawinia hian kan hruaitu chak tak tak te zarah, kan tihlawhtling thei dawn a thaidor tlangah hun kan hmang a thaidor tlang kan tifai nghal bawk dawn a ni ka hnungah hianin Masa hrang chal leh D P Sailo te an ti ti mek a tin ka vei lamah hianin Fela a thu bawk a tin kan hnungah sawnin car paruk vel an rawn la inzui a kan hmaah sawnin bike an tlan nual tawh bawk a ni.

Kan la hmang chho tura a ngai ila, hei Pu Larinchhana kan hotu pa a awm a, ani hian Pathian hnen atang taina kan hmingte hlanna nei turin sawm ka duh a, nakinah lo inbuatsaih sela. Tichuan Vawihnia kan programme hman dan tur tlangpui te hetiang hi ni sela tha nge. Hei sharing hi Pu Lalthinpuia Vice President tih a ni a, tin Solo nula Kapthan Tluangin hnen atangin kan ngaithla ang a. Motivational speech hi nula Laldawnpui nen atangin kan ngaithlang a, kan President in kan hun tawp tawngtaina hun min neih sak dawn a ni. Tichuan Vawiniah hian a karlakah a zai ho nate pawh kan nei ang a, thenkhat te kan thu dan a remchang lutuk lo ni te pawhin a lang a kha kan kan hriat leh kan hmu angin hmarawh chu a rem lai te a rem ang ang khan lo insiam rem ve a, helai program kan hman chu.

Helang ah hian kan TKP retire tep kan pawn lam ah enge hei vawiin mi rawn hau thei a nuam khawp mai hei dawn a ni helai mi hi muta kham chiah lo nge a ni a muta chhuak he englo lam return hi

Vawihniah hianin programme nuam tak kan hmang a, chutih rualin Thaidor tlang te tifai na hun te kan nei nghal a, kan kan ti tha ve chuan kan hria a ni Vawihniah hian. Tin, hetiang hun te hi kum khatah vawi khat chauh te a awm thin avangin Vawihniah hian. sawi duh ka nei a, chu chu zu leh ruihhlo tel lo hianin khawvel hi a lo nuam zawk a ni tih hi ka hmu chhuak tlat mai a ni. I pi leh pu emaw i chhungte Pathian an ṭihna te, an ṭawngṭaina te hi i va van neihpui em tih hi kan dam chhung hian vawi khat tal hi kan tawng tawh ṭheuhin ka ring a, chanchin ṭha avang hianin kan nih phak loh Ni a kan ngaihte hi kan lo ni fo a, ih, hei hi chu keima thil tih a ni lo, mahse, ih, Pathian thil tih a ni tih ang chi ah kha kan tawn theuh ka ring a, vawiina ka thu rawn sawi tur pawh hi, ih, kan tanna chanchin tha hlutna tih kha, ih, a ni dawn a, ih hei Zangpui tlang kan hmuh phak chin Mizoramah pawh a ni ang a, Zangpui tlangah hianin tuna chhungkua a nih emaw, mimal a nih emaw ih ih mimal nun a awm tih a kan va en ang chi hi ih han chhui chiang ila an pi leh pu te a nih emaw an nu leh pa ten ih retheih huam a, I anmahni pawh in hre chang lo a, chanchin tha an lo buaipui tawk tawk na rah kha keini an tu leh fate hianin an kan hriat miah loh hianin kan lo seng reng mai lo ni a, chungte chuanin thui tak min ngaihtuah tir a, chanchin tha hian a hmasa berah chuanin umm. Thlahte thlenga ro khawl khawmna tha ber a ni tih kha i chan chin tha pawimawhnaah chuanin lo ni sela i mihringte chuanin i tunah hianin nulh pu rinchhana te chuanin an hrethiam thuk tawnga keini ai chuanin i Fate neih tawh hnu chuanin i kan fate i engtin nge an lo sei len ang i sum leh paia ka dah that tam sak loh chuanin i engtin nge kan boral hnuah i an lo khawsak zui ang tih ang rilru kha i nu leh pa tam tak hianin an pun nasa em em a keini chuan kan hriatthiam

awle program hlim tak hlim awm tak leh hlawk thlak tak kan hmannuiin kan haw a lo hun leh dawn ta reng mai a ah vawiiniah hianin ka rilru a thil pakhat lo awm chu thil chhe tih aiin thil tha tih hi a tha a ni tih hi ka rilru a rawn lut tlat mai a ni.

nuam khawp mai a tha khawp mai tichuan zawngchhang tlak ni ni hrem aw zawngchhang tlak na kumah pawh tih leh tur chuan a thatna pakhat ka tih chu helai bawlhhlawh bawlhhlawh kan ti fai a pathian thu kan ngaithla bawk a thu tha tak tak kan ngaithla a kan ngaithla a chuan rice kan ei bawk a chuan a tawp berah chuan